onyo nyuto deyo pa coli pe ocake pud acaka obedo tye ocake wa con dong me agiki ne obedo mwaka alip aryo ki apar wiye ki angwen ka dong two malit ma kilwongo abwura apar ki angwen ni obalo weko nio wa i mwaka-ni, yub me Deyo pa Coli pe dong obedo ka timme. Dong en man ma watye ka yubone i mwaka-ni, man dong me roco tere wek wadoko wunu cen mwaka ki mwaka ki nyut Deyo pa Coli. En iye i mwaka-ni dong bibedo i nino dwe apar aryo oo kwede i nino dwe apar angwen. i Kaunda Ground. Kiwaco obedi i nino dwe eni pien nongo dong lutino kwan bene gudwogo gitye gang. Lutic agamente mogo bene nongo dong onongo yweyo me Karama. Lubiacara bene nongo dong gitye ka yubo jamigi i lok me Karama ci nongo dano tye agonya me bedo i yubbi eni. Watye ki gen madit mada ni tim mapat pat nyo dul lutuku myel jo ma yubo goga mapat pat pyerangwen wek ebinu eyubbi eni i bar kaunda dok wamito bene dul mapat pat oa ki i district weng me i acholi wa etye ki district aboro ki dong taun madongo aryo ma nyuto ni local government tye apar wamiti olo i te Local Government acel acel team ma romo angwen obed tye i yubi eni jo ma a ki agagu, pader, kitgum, kacel ki lamwong gin gubin guto kula. kacel ki jo amuru, nweya omoro gi kulu kakany. Mene gin ma wan omiti otime i nino dwe apar aryo oo kede nino dwe apar angwen. I mwaka ni pe obebedo macalo pyem, i kare mukare angec nyo tye calo pyem. ma tim mapat pat nyo dul mapat pat nyuto dirogi ci jo ma minigi makci nongo tye. I mwaka ni pe obibedo kumeno. I mwaka ni obibedo mere nyuto deyo, tim weng wa bimiyo woro itgi, tim weng binyuto dirogi, pe tim mo ma ebino ma koni dok ki weko a dong ca pe, pe dong ibi tuku. Dok bene. Yo pi eni wamiti tim moko weng mo i bini gunyut deyo giko kwici kwici kwici i kit me diro me jami macoli. Ka ibi ibino ka ka myel lubwola myero in inge kita lubwola donyo kwede gibedo kwede i bar wer mapat pat ka dong kono otum ka dong gikato woko. Iwero marani i bar? Pe wai ingolo niya pien ca dong odiyo dano, wun dong wugik wer wunioko ento ni bibed peke, mene gin ma pire tek. Dong watye ki gen pien wacoyo waraga. bot dul mapat pat, kampuni mapat pat, lubiacara mapat pat, lu NGO mapat pat ki jo ma olo romo cwakowa mapat pat miya en aye acel ki wiye ma wamiti gin obin gu sponsoring wan gubin bene gunyut jamigi ko jami acata ko jami me dirogi weng gubin. kampuni mapat pat, faktori mapat pat, lutim biacara i rwom mapat pat weng wamiti gubin gunongo waraga me acel i wiye. Watye ki gen ni jo ma ebino ka nyuto tur keken wa ebedo ki rac dano alip en aye aryo pien myel mapat pat, tur mapat pat-ti bino ki wel dano myel mogo nongo dano tye wa i pyeraboro. myel mogo nongo dano tye i pyera abic ka dong manok adada gwok pyera aryo ma wan watye ka yubbe ni myero wagwokgi maber gubin nongo con i nget wer apar acel kijol wigi jol me woro jo ma a ki tung agago, pader, kitgum ki lamoo wabijolo wigi.

gitoro kula kunnu. Wek i nino dwe apar aryo nongo gin nongo gitye ka maleng ka nyuto dirogi. Wacwalo lwongo mukene bot ludito pa gamente mapat pat weng wa opic madit pa won lobo, opic pa president, watye ki gen ni en nikome gwoko ebino wa, opic pa prime minister, opic pa speaker gi ministers woko weng gitye ki ngec-ci. Orwatte bene i ceng abicel-li okatti ki minista me Gender, Labour and Social Development, Mego Betty Amongi. ma en tye ki cwak madit mada i kom yub pi eni iye obedo yom ni deyo pa coli ki dwoko cen i mwaka ni pien onongo dong ori dong onongo yub pi eni peke ci ludito pa gamente wa weng wa i jolo gi wa jo ma cung pi lobe ma woko ambacadas wangeyo ni mukene wa ebino bene Man aye kit ma te yub-bi i mwaka-ni oyarre o malalac-ci, watye ki gen ni dano bibino iye. Dong ka ipennye ni pingo wai iyubo Acholi Cultural Festival, Acholi Cultural Festival en aye kare me nyuto deyo pa Acholi. Deyo pa Acholi ka iporo ki pa kaki mukene. dayine lac mada pien wan watye ki diro ki dayi pa cwale mapat pat ma nyuto yomcwiny, ma nyuto wa cwercwiny, ma nyuto kita gangi tye kwede yomcwiny ma tye, ma nyuto kita awobe ki anyira gimako kwede lurem, ma nyuto mege madongo kita gimyelo kwede ginyuto dirogi. Deyo pa cwale pe gik ka kenyo wa myel calo otolegi ma nyuto kare ma nongo Acholi tye ka yubbe me cito i lweny. En ni weko bibedo tyer. Tedo mapat pat, lawowa wabedo i miting wawaci mege ma ngeyo tedo mapat pat gin oyubbe weki jo mubino i yub-bi gubil tutwalle kaki ma aa ki ka mukene gubin gubil. kita gitedo kwede i acoli kakany wit cam mapat pat wek bedo tyer ma jwango dogi o maber in ia ki iyub pi eni ma nongo iyom imato bene kongo ma nongo kiyubo woko maleng ma diro pa mono acoli nongo tye ka keni dong yub pi eni wamiti bene pire tek pien Wan pud waa i peko, peya ori tutwal. Kany onongo koko koko tye, nywero nywero onongo tye, lweny onongo tye i Acholi, dano obedo wa i kem ki jami mukene. Yub calo kiti eni miyo roco tam pa dano bedo maber, weko cwercwiny ma yam dano tye kwede ka kimyelo, ka kiwero, ka kiyubo goga, ka kicamo, eno ni yubo kwo ma bedo maber.